Favorevoli 13 il-grad Celsius hija temperatura 18 illum nemmarkaw fuq il-kalendarju tagħna. U propju issa magħna għandna lil Kejn illi flimkien miegħu ser nkunu din nitkellmu dwar il-lob, il-lob tal-azzard, eh, partikolarment ukoll rapport il ħareġ riċentament fejn Jekk tixtarru ftit, hemm wieħed x'jaħseb. L-ewwel nett ir-rapport jitkellem b'mod ċar, b'mod partikolari fost affarijiet oħra, dwar dawn il-ħwienet tal-logħob illi jeżistu fil-lokalitajiet. Jidhirli b'kollox xi 52 ħanut. Apparti hekk ukoll l-attendenza ta' mhux għan sejħulhom minora, li meta ta' żgħażagħ eh, ta' l fuq minn 18-il sena li allura huwa perjodu ta' età li huwa iktar eh, teneru minn dawk in-nies li jattendu fil-casinos u wkoll ammont konsiderevoli ta' Maltin li jattendu li allura huwa l-kontra ta' kemm jattendu nies fil-casinos għax hemm imbagħad element ta' barranin. Tkun f'idejk. L-Għodwa Tajba. Insellimlek, Quintin, u l-Festa t-Tajba lilek u lit-telespettaturi kollha li qegħdin isegwuna. Sewwa għaddejt skont riżultati mill-aħħar stħarriġ li sar mill-Awtorità tal-Logħob għas-sena 2017, irriżulta li l-poplu Malti f'dik is-sena nefaq 128 miljun f'logħob. Tliet miljuni aktar minn sentejn qabel għax l-aħħar stħarriġ kien sar għas-sena 2015. L-aktar logħba predominanti hija l-logħba tal-Lotterija Nazzjonali. Kif għedt tajjeb inti wkoll, l-aktar persuni li qegħdin jilagħbu bħalissa huma young citizen, young adults, dawn iż-żgħażagħ żgħar fl-età, tmintax-il sena, u senior citizens, jiġifieri ċittadini qisu bejn wieħed u ieħor minn 45 sena 'l fuq. Importanti stħar, riżultat importanti ħafna li ħareġ minn dan l-istħarriġ huwa li wieħed fil-mija sa tnejn fil-mija minn dawk li jilagħbu bi flus, li ħareġ li huwa 53 fil-mija, jirrapportaw vizzju. jirrapportaw il-vizzju tal-logħob. Aħna qegħdin nitkellmu qisu bejn 1,900 u 3,800 persuna f'dik il-bracket. Bracket li qegħdin fil-medja Ewropea, m'għandniex għalfejn nallarmaw ruħna, dawn huma nies li fosthom diġà qegħdin ngħinuhom aħna bħala fondazzjoni, Imma rridu nagħmlu aktar. U hawnhekk nixtieq nieħu daqsxejn spunt biex inħeġġeġ aktar ħidma konġunta bejna u bejn entitajiet oħrajn. Aħna m'aħniex l-unika fondazzjoni li ngħinu persuni vvizzjati. Nista' nsemmihom minn hawn u nirringrazzjahom tal-għajnuna, Gamblers Anonymous tal-Caritas u kif ukoll is-Setqa jgħinu lill-persuni vvizzjati. Inħeġġeġ biex inkomplu naħdmu id f'id anke għas-sena d-dieħla. Kane, x'taħseb li hija r-raġuni għalfejn aktar żgħażagħ qed jirrikorru għal-logħob u qed jirrikorru b'ammonti kbar? Għax ejja ngħidu forsi li dawk l-akbar fl-età, forsi il-kelma mhux vizzju ta', imma qisu parti mit-tradizzjoni nnifisha li tilgħab xi biljett jew ieħor, imma dawk ta' etajiet żgħar, ma nafx, jien nitkellem minni u mill-ġenerazzjoni tiegħi jew minn sħabi, ma nismax daqstant nies li jilagħbu, mbagħad meta tibda tara dan numri tgħid, iva, ta' jilagħbu, u fejn imma qed jilagħbu, qed jilagħbu l-logħob fuq il-mobile, f'dawn il-ħwienet, jew inkella s-servizzi tradizzjonali? Sewwa. Ma ninħbewx wara subgħajna, llum il-faċilità L-easiness tat-teknoloġija kulħadd jafha. Illum b'sempliċi mobile tiegħek, laptop tiegħek, tista' tidħol fuq gaming website liċenzjata mal-awtorità u tilgħab. Daqsxejn spunt skont l-iGaming Capital li ħareġ din is-sena għall-2017, hemm irriżulta li 790,000 persuna li jilagħbu dawn il-gaming websites online eskludew lilhom infushom minn fuq dawn il-websites. Bħalissa. Kemm hu l-ammont? 790,000. Bħalissa il-Fondazzjoni, aħna bħala Fondazzjoni nipproċessaw self-bearing forms, formoli ta' esklużjoni għal land-based gaming parlours, każinos u ħwienet tal-logħob liċenzjati mill-MGA. Aħna s-sena d-dieħla se nkunu qegħdin naħdmu wkoll mal-MGA id f'id biex barra l-land based gaming parlours nibdew nipproċessaw self bearing forms ukoll għal online websites, online gaming websites liċenzjati mal-MGA biex inkomplu nwessgħu l-, Jiġifieri dawn prattikament x'inhuma? Jiġifieri inti li tmur timla formola biex inti twarrab lilek innifsek milli tipprova tidħol f'xi ħanut jew jew inkella kif qed tgħid inti online ukoll. Eżatt. Dawn l-applikazzjonijiet jistgħu jimtlew jew mill-uffiċini tagħna li qegħdin b'sajla s-sit Birkirkara, jistgħu jimtlew ukoll mill-każinò partikolari jew inkella mill-awtorità tal-logħob. Mela, tista' teskludi lilek innifsek għal sitt xhur. għal sena jew għal perjodu indefinit, importanti li jekk inti ħa teskludi lilek innifsek għal perjodu indefinit, irid trid iġġib miegħek ċertifikat mediku li fuq dan iċ-ċertifikat mediku jrid ikollok miktub li inti qed qed tbati mill-vizzju patoloġiku tal-logħob. Vizzju patoloġiku x'inhu? Li inti tibda tagħti importanza żejda lil-logħob. Jiena nħobb niddiskrivija, torqod bil-lejl, toħlom bil-logħob, tqum filgħodu tilgħab. U, sfortunatament, din it-tendenza qegħdi qed toħloq riperkussjonijiet u problemi familjari, problemi f'relazzjonijiet, problemi mentali wkoll. Iż-żieda ta' ħwienet fil-komunitajiet, fl-irħula, u l-aċċessibilità għal żgħażagħ t'etajiet żgħar, tinkwetakom? Iva tinkwetana u le. Ara, il-gaming f'Malta għas-sena 2017 kellu influss fl-ekonomija Maltija ta' 1.1 biljun. Jiġifieri dan ikkrea, il-gaming sector f'Malta ikkrea 10,000 impjieg. Jiġifieri l-pożittiv qiegħed hemmhekk. Imma ovvjament ma nridux inħarsu lejn il-pożittiv biss, irridu nħarsu wkoll lejn il-negattiv. Aħna qegħdin hemm bħala fondazzjoni biex nagħtu l-għajnuna u l-għajnuna se toħduha. Importanti nsemmi s-servizz tagħna ta' għajnuna wieħed seba' seba' seba'. Ċemplulna persuni li qegħdin ibatu mill-vizzju, qegħdin iħossu problemi, problemi finanzjarji, problemi emottivi, problemi fir-relazzjonijiet, ma jistgħux ikampaw mal-ħajja, qegħdin jissellfu wkoll il-flus biex ikomplu jilagħbu. Ċemplu mhux fl-ivvizzjati biss imma anke persuni tal-madwar li ukoll ikollhom bżonn l-għajnuna. Ċemplu 1777, hemm l-istaff imħarreġ tagħna sena sħiħa, ħa nisimgħu l-istejjer tagħkom u ħa nagħtukom l-għajnuna. Barra mill-1777, tistgħu tidħlu fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt u tistgħu tużaw tużaw ukoll bottom right hand side il-chat line function li flok iċċempel bit-telefon inti tkun tista' tikteb bil. Kane, vera ftit sekondi, x'parir tagħti għal min forsi qed jarana li jaf lil xi ħadd li qiegħed f'vizzju jew inkella jista' jkun il-persuna nnifsu li tmissu ftit il-kuxjenza u jgħid isma' għandi bżonn nieħu ftit azzjoni jiena? Iva, l-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli u l-aktar pass importanti. Ejja ħalli ngħinuhom lil dawn in-nies, mhux biss aħna, imma anke l-persuni tal-madwar. Is-sena d-dieħla ħa nkunu qegħdin inniedu proġett Take Action Against Problem Gambling ħu azzjoni kontra l-vizzju tal-logħob. Ħa nkomplu nistħarrġu, ħa nagħmlu stħarriġ nazzjonali fuq il-vizzju tal-logħob per se u se nkunu qegħdin inħarrġu